Dumelang bagwera ba puku. Yo a le dumedišago ke morutiši wa lena wa ka mehla, gomme lehono re tšere, re tšea sebaka se re ile go lebelela Dingwalwa tša Tirišano. Gona fao re ile go lebelela Dingwalwa Tša tirišano e le go letlakala la boraro, karolo ya bini, re lebelela ditshwayotshwayo. Ditshwayotshwayo, e ka no ba e le gore mohlomong lentšu le la ditshwayotshwayo ke selo se seswa go lena, eupša mo bophelong ge re phela tšatši ka tšatši re fa ditshwayotshwayo tša rena, eupša mohlomong o be re sa tsebe gore ke ditshwayotshwayo. Ge o e-tšwa lenyalong, ba go botšiša ba re, Na lenyalong be go le bjang? Wa re, Lenyalong be go le bose. Goba wa bolela, wa re, Ke kgahlile ke sa gore-gore, ke, ke no ba ke makaditše ke sa gore-gore. Bjale seo re tlilego go se dira lehono ke go lebelela gore na ditshwayotshwayo ke phoofolo ye e leng gore o hlakane le yona ka tlhahlobo, o swanetše gore o e late ka tsela ya mohuta mang. A re lebeleleng seo ke le apeetšego sona. Maikemišetšo a ditshwayotshwayo ke go ntšha maikutlo goba go ahlola selo goba tiragalo ye itšego. Batho ge re phela, re ntšha maikutlo a rena goba gona go ahlola dilo tše itšego letšatši ka letšatši. O fa maikutlo a gago ka dilo tše dintši, e ka ba dijo tše re di jago, mabenkele ao re ratago go a etela, goba dipapadi tšeo re di bonego e bile re di ratago. Ditshwaetshwao ke go ntšhetša maikutlo a gago ntle gomme wa fa mabaka a go thekga maikutlo ao a gago. Ge o re selo se go kgahlile, o swanetše gore o fe lebaka la gore ke ka baka la eng o re selo seo se go kgahlile. Dilo tšeo gantši re felago re swayaswaya ka tšona e ka ba dilo tše di latelago, e ka ba dikanegelo goba tšona dipapadi tša thelebišene, di tša thelebišene goba tša radio goba tša theatre goba tša sefala, ditiragalo le meletlo ya go fapana, dipuku tša go fapana, le ditšweletšwa tša go swana le difounu goba dikoloi. Ba go fa sefatanaga ba re sepela ka sefatanaga sefe, o re botše gore na o se bona se le jwang. Wena gona fao o swanetše gore o ntšhe maikutlo a gago mabapi le sona goba o ahlole ge e ba se loketše batho goba ga sa lokela batho na. Go ngwala ditshwayatshwaya ka tsela ya maleba ya go nepagatša, re tlo lebelela dilo tše di latelago. Ge e le gore o filwe puku gore o e bale, re kgopela gore o ye o bala puku makga a e ka bago a mararo gore o kgone go e kwešiša. Mo lekgeng la mathomo, o kwešiša seo se diragalago. O akanya dilo tše bohlokwa mabapi le tiragalo yeo. Ge o bala lekga la bobedi o kgonthišiša gore dilo tšeo o rego di bohlokwa e ka ba di bohlokwa ka nnete naa. Go molaleng gore o ka fetola monagano wa gago ge go hlokega. Ee, sa mathomo se o swanetše gore o se dira ge o seno se bala ke tseba gore o swanetše gore o tšweletše tshedimošo ya maleba. Ge o swayaswaya ka moletlo, Efa dintlha tše bohlokwa, mohlala, lefelo la moletlo, mokgatlo goba motho yo a dirilego moletlo, mohuta wa moletlo, lebaka, lebaka la moletlo. Ge o swayaswaya ka puku, efa dintlha tše bohlokwa, mohlala, leina la puku, leina la mongwadi, leina la mophatlalatši, tšatšikgwedi la phatlalatšo le dintlha tše dingwe tše bohlokwa. Ka mehla dintlha tša gago e swanetše go ba tše di nepagetšego. Se ka bolela ka selo se e leng gore ga o se tsebe. Di swanetše gore di nepagale. Se sengwe gape-gape se se bohlokwa ke taba ya gore o swanetše gore o tšee sephetho. Go tšea sephetho fa. Ke taba ya gore o swanetše gore o bolele gore na selo seo se lokile goba a se, se go kgahlile goba se se go kgahle na. Gobane mo di, mo ditshwayotshwayong, se se bohloka ke taba ya gore nyaka go tseba gore na selo seo so, seo o badileng o se lebelele se a kgahliša goba ga se kgahliše batho na. Se bohlokwa gore batho ba ka tsamaya bo se lebelela goba bo se bala na. Tšweletša dikgopolo tša gago mabapi le mošomo wo le mošomo wo o swayaswayago ka wona. Gopola, ditshwayotshwayo di ka tšweletša maikutlo a kgahlego, a go se kgahlege goba a magareng. Sa gago ke go tšweletša mabaka a maleba a go thekga sephetho sa gago. Maikutlo a gago a ka no se kwane le a batho ba e lego gore ba ile go bala setšweletšwa sa gago goba ba e lego gore ba ile go bala ditshwayotshwayo tša gago. Ga se gore go ngwala o tshwanetše gore o kgahliše batho. A re feng mohlala wa potšišo e ka tšwelelago mabapi le ditshwayotshwayo. Ba ka re, Sehlopha sa lena sa babadi ba dipuku se badile puku ye nngwe ya dipuku tšeo di sa tšwago go phatlalatšwa, gomme ba go kgopela ba re ngwala tshwayatshwayo tšeo o ilego go di fa maloko a mangwe mabapi le puku yeo. Goba ba ka go kgopela ba re, Ngwala ditshwayotshwayo ka filimi yeo e go kgahlilego. Ke mohlala, a re lebelele mohlomongwe ba go file puku Šiona e e tšweletša monna šo o rekiša dienywa. Ba leinela puku ba re, Ke go tloga go ba morekiši go ya go Bolaodi, go ra re motho yo ba rekiša, gani yo tšea a sa rekiša ke molaodi. Gomme ba re ngwala ditshwayotshwayo ka yona. Sa mathomo seo o swanetšeng gore o se dire o filwe mošomo wa mohuto wo, o swanetše gore o thome ka go dira dipeakanyo, go ngwala mmepe wa monagano. Mo go mmepe wa monagano o tlo ba le matseno, matseno, o tsebiša, tsebišo ya. leina la puku le dintlha tše dingwe tše bohlokwa mabapi le puku. O ka bolela ka mohuta wa puku. Ge re lebeletše mmele, mmele o lebelela gore na puku, moo mmele wa gago wa ditshwayotshwayo o ile o bolela gore na puku e bolela ka eng, seo se go kgahlilego, tlhohloletšo yeo e fiwago babadi. Ra ba le mafetšo. Mo mafetšo o tšweletša ditšhitšhinyo tša gago gore na wena sephetho sa gago ke se sefeng goba kahlolo ya gago ke e feng mabapu, mabapi le puku ye. Go mohlala wo wa potšišo, o ka tšweletša eh, ditshwayotshwayo tša gago ka tsela ye ki, eh, o tla ba le eh, matseno a gago, o tlo laetša ditshwayotshwayo tša puku, o tlo laetša leina la puku go tloga go ba morekiši go ya go bolaodi, mohuta wa puku o ka bolela gore ke taodišophelo. O ka bolela gore puku ye e ngwetšwe ke Morena Mase mola yo a feditšego mengwaga ye lesome a rekiša dienya mebileng. Yona e phatlaladitšwe ke ba Tsebentla Publishers. Puku ye e fa tlhothletšo go batho bao ba se nago tshepo. E ba lemoša gore lefaseng ge motho a phela, se sengwe le se sengwe seo motho a se nyakago se a kgonagala. Re bona ka Morena Mase mola ge a ile a kgona go ithutela bolaodi a le gare a iphediša ka go rekiša dienya. Maitemogelo ka momo, Se wena o itemogetšego sona go tšwa go pukung ye, Ke ke lemogile gore mo, gore bophelong go na le batho ba bantši bao ba lahlagitšwego ke tshepo ya bophelo, bao ba itlhobogilego. Puku ye e fa tshepo ya gore ditlhohlo ka moka di ka kgona go go hlolega. E, kgahlego ya mong, puku ye e tletše ka tshedimošo ye ntši malebana le ka fao motho a ka sepetšago kgwebo ya gagwe gore a fihlelele maemo a godimo. Mehuta ya dithekgo tše tše mmušo o di fago borakgwebopotlana le mehola ya go šomišana le bagwebi ba bangwe di a tšweletšwa. Ditšhišinyo. Ye ke puku ye botse ye bao ba ratago go godiša dikgwebo tša bona ba ka e balago. Yona e ka ba mohola go batho ka moka ka gobane ge re le batho re nyaka seo se ka re hlohleletšago go šoma, go šoma ka mathata, goba seo se ka re hlohleletšago gore re kgone go hlola mathata ao re kopanago le ona letšatši ka letšatši. Ge o ka lebelela, ke ka mokgwa wo e lego gore o ka ngwala ka gona. Eupša se se bohlokwa se ke nyakang go se gatelela gape-gape mabapi le ditshwayotshwayo ke gore ka mehla ge o ngwala, ngwala ka motho wa pele. Gape-gape o diriše lebaka la bjale. Se ka bolela gore, Nkile gwa ba le mang-mang. O swanetše o bolele ka motho wa pele ka lebaka la bjale. Mahlaodi le mantšu ao a tsošago maikutlo go tšweletša dikgopolo a swanetše gore a dirišiwe. Gape-gape, tšweletša maemo a gago le tšhišinyo mabapi le ditshwayotshwayo. Tšweletša dintlhakgolo ka boripana. O se ke wa anega ditaba ka moka O šiele mmegelwa go ikgopolela le go ikagela seswantšhokgopolo. Anega ka tsela yeo e ka dirago gore moanegwa a dume go bala puku yeo. Tše ke dintlha tše bohlokwa tše e lego gore re le gopotša tšona gore ka mehla,